True. Che. True. Che. A chhakah hian hei ti hian vawk a awm a vawk. Vawk an awm teuh a ti hian hei a ek hi rawn tla a hei vawk ek a ni hei hi vawk ek dik tak hei chuan hetiang hian siam a vawk ek le tah hianin ah hemi bel chhungah hian eitur ho hi kan khup anga eh. Ala rang rang kan ti dawn ni. Tunge rang ber ang? In tha. Ah, in ring lo maw? In mah ti ta che u. La. Chuan hei hi Joel a nia. Joel a hian in min pui dawn a. E hei hi e camera ka kena ngei vangin a hian in alo alo hawng zel dawn ni. An ni pathum hian in a inchung a. Chuan ala rang rang kha an nei mai dawn ni hei hi. in ring em ti tan dawn mi a tan ang aw ring deuh khan tawng ru ring deuhin ring deuh deuhin le nang ni pathum kha i lehlam hawi ru rawn hawi a der pawh rawn hawi awilo aw tak tak in in mi chhing ula thu hniam ula kun ro in mi chhing ula thu hniam ula kun ro in mawng kar han rawn en let thlek suah ela ela Ngar aw, heng ho te hi, heng ho te ka dah that lo chuan a awm nge awm lo an hre vek dawn a maw? Lo la ngar aw. Hei, lo en chu tak takin en en ruk awilo. En ruk awilo tak tak. Kan thil dah ho hi, dah tur ho hi kan ak fel lawk ang a. Chulai chu eng nge awm kha an hre tan tlat a chi lo hei heta hi kan kan ek a pawh kha a awm a ek pawh hi kan an nem thut thei a ni aw tikhan ela lo en dik rawh anmahni ho kha anmahni ho kha lo en rawh an rawn hawi let nge let lo.

Lo hoi ru la. Lo hoi u la. Nga ru a, nga ru. Eng e om. Tu ma nan hre lo va. Ek po om thut thei. Kala lam. Ka bo de, ka bo de. Lai in in ring em. Vai thum ka chiar don yo. Vai thum ka chiar a ala rang rang nei tur. In ring em. One, two, three. Hey, an hlau ni mo a chen chen van kutan da ngam tlat lo. Nei phota pakhat chu a Kan ti leh ang. An chuan rang khawp mai a. Eh, kan ti tha leh ang. Eng e kan dah dawn chu. Hei, rawt en chu. Eng kan dah dawn pawh hre lova. Engi kan dah dawn pawh hrelo maw? An an mithlai en maw? Rawn hawi let lek chu. in ring em lo hoi ru le le le le in chu alama sa sa kha ni mai a le le le one two three avarang thei bik ve

le le le hi in ring bo a la rang rang khan nei don ni mai a kan sei tawng khan a rin bial hei hetia kan rin bial hi in mu thei vek a tro camera chuan a lang chiang lo a hei rin bial a oma o oh, rin bial a oma chuan he rin bial hi he mi pel ma chuan a kang zong a lak oi ani lo kha o a hui a hui tur a nih kha aw chuan a lang rang rang in in nei mai dawn de in ring em one two two three

le le le kan khup tha liang an ek khu po hi hei lei dan chil deuh a hei he dan kan khup tha leh don ni ti son so lo en dik char char an lo hoi nge hoi lo kha chuan kan kan khup eng nge kan khuh dawn an hre lo ni ti khan hei hi ek vai khat chu an hup tawh a ek chu chu nge nei ta tu nge ek hawn dawn Oi, kan khup tawh mai nge. Ngar o. Sar kal hi kan rin anga a line eng lo lai chuan. Tikhan, a sar kal chin hin hmu tiro. Lo hoi ru. Lo hoi ru. le ngar ro lo khoi su lo khoi su le le le ala ma sa sa va nei kha ni mai a ne te ni chin ek ra pher kha ne i rap e an khoi pher o i rap le ri ko tange te na hui na ma an rap le le in in ring em kan la leng o ring de do tong tu ro one two three Ang hai. Ang hai bukin e kan komoi kut ka. Oi. Ang hai bukin e kan nem per lem o. Komoi lang po ai nem em. Nem lo maw? Ah, kan ti liang. Kan khup dawn a eng emaw chu. le lo kal ru le e lok o lok o e la sar ka ron hai ta ru pui lo sar ka kha lo siam lok la

a duh sa ham anh duh duh le ban lo a duh le ban lo la poi le na ka khoi le mo i in ring em ring mo ngar o wan ngar o eng ti zoi nge ka lak ang o wan two three khawbawr kut kha a ngai bawkin a ngai tein vawi thum a i ku ta rang hrim hrim a tha kan ti leh khan ngar a

Ka dah mawn tia e, ka dah mawn tia a, mi pahnihin an inchuh ngam lo vel a. Chama, ka sual deuh lo maw? Le, khup leh dawn ang. Le, lo kal ru le.

in va an che muang a dang kha e kan in lau deuh nge a la chia nge la chia le ta hian enge hei ru hei hi ni chuan le la min hoi em le um rawn kal ru le le le le a lama sa sa neih kha ni mai a in chuh tur ania i hriam aw a lama sa rang deuh lak tur aw a lama sa sa neih i in ring em one two chuan hei hi a tawp nan ala awm a an khup dawn ni le lo kal ru le eng nge awm min hre si lova ek pawh kha lo la awm thut thei mo hriat mi alo le ala ma sa sa nei kha ni mai a ara one two Che! Ai, lang ta! Kai mo, han in tlar deuh tein pathum khan eng in thil chan theuh ka. Kan tilang chuan mi. Ờ. Ring deuh deuh atong tur o. Hei, kan tilang ang o. Eng zah ngei chan khawih mo. Ni ngei chan. Pathum a chang bik. Ngapih lampang hi ngaina deuh ni. A ngapih pani. Nang mi mi mi lampang ngaina deuh a. Nang chang. Pakhatna pahnih na pathumna. Pakhatna pahnih na pathumna. Oh. I don in don zat teuh kha. Pakhatna pakhatna tang khan soi ro le. Engzah ngai don. Pathum. Pahnih. Pakhat. Tum hnih khat. Ah, ale.